Sinjuri, nilqgħukom għal episodju ieħor tat-Triq Tagħna ta' din il-ġimgħa u qegħdin Senglea, hux hekk? L-Isla jew Senglea kif ismu. U llum ħa noħdukom dawra ma' Triq iż-Żewġ Mini jew Strada Due Porte. U taf għaliex jisimha Triq iż-Żewġ Mini?
M'iniex xejn, ħa ngħidilek, għax għandha żewġ mini. Bravu! Llum ħa noħdukom tour ma' din it-triq inkredibbli. Nisemmi t-toroq vera jidħol f'dettall, ġifieri kbir, żewġ mini, ġessaġġ, eħ. U din hija l-ewwel mina, il-mina tan-Natività jew inkella l-mina ta' Sant'Anna. Din inbniet fl-1641, għax qabel kien hemm mina oħra, il-mina ta' San Gejtanu. Illi mbagħad il-mina ta' San Gejtanu, il-kappella ta' San Mikiel u bini ieħor tneħħew. Biex saret il-maċina.
D'invenzjoni ta' l-isla, jekk jaqlibilek ir-raġel, iċċempel di. F'din it-triq ukoll hawn waħda mill-uniċi żenqa illi dan ikun sqaq privat jew kull desak li kien mibni fis-seklu 17 fejn ikun sqaq privat u jkun hemm numru ta' djar ġo fih ta' familji differenti.
Bħalma tafu l-isla Senglea kienet eh, fit-tieni gwerra dinjija waħda mill-iktar bliet attakkati u li ġarfet. Issa, fej qiegħed jiena hawnhekk kienu kun hawn ma' stakkament ta' 20 soldat illi kienu magħrufa bħala id-Dorset, hawn kienu jgħixu Però xogħolhom kien illi jkunu għassa fuq il-kanuni lesti biex jekk jattakka l-għadu jkunu preparati. U s-suldati tad-Dorset kienu jkunu propjament stazzjonati hawnhekk biex kif jaraw l-għadu ġej, mill-ewwel ikunu lesti jgħituh. Mela ħdejja għandi lil. Joseph Caruana Mlaqqa' mill-Għasfur. Ġo, inti jien naf li fi żmien il-gwerra hawnhekk naħof ħafna bokkiet għal shelters u xek biex hekk għala xi ħaġa kont tidħol fihom. U inti x'konnessjoni għandek ma' shelters?
Ngħidlek fejn huma x-shelter, però ma ħaqtix il-gwerra sewwa. Alla, għala se inti tidher għadek żgħir. Għadna żgħir,
żgħir somma żgħir. Ma imma dak iċ-ċek. Ma la ċek ċek, eħe.
Ej, ħatorin ix-shelters.
Aw, kien hawn Ħnejja hekk. U bat il-ksajta, u saħalli ħnejja eh, dana, u kienet maluqa bil-briks. Issa nek tidħol hemm ġew. U tiġi għaw barra. Issa minnaw, minnaw fuq. Lem, hemm xejter, biex fuq is-sur. għax-xatt.
Marija! Qed tonxor?
Qed tonxor? Diġà lesti waslu biex naqlagħhom.
Din hija l-qattusa su, su int mill-Isla hi. Eh, mill-Isla? Eh, tajjeb. Mela fi żmien it-tieni gwerra dinjija dan hawnhekk dal-bini kien lassa. U da li ġej issa hawnhekk di kienet l-ewwel Victory Kitchen li kien ħoloq għal Arċipriet Brincat flimkien ma' familji oħra mill-Isla. Il-Victory Kitchens kienu kċejjen tal-komunità biex itaffu il-ġuħ li kien hemm fi żmien il-gwerra. Fl-20 ta' Ġunju tal-1944 ir-Re Ġorġ Sitta għadda proprju minn hawnhekk mal-Arċipriet Brincat. U għadda wkoll il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni. Fil-fatt it-triq li tmiss magħha jisimha Triq il-Miġja tal-Papa. In-nies tal-Isla Jgħidu li Triq il-Ġirja tal-Papa mishom semmewha għax gas dawn għadda.
U din hija l-Knisja ta' San Ġiljan. Dik l-istatwa m'għandix taqsam dik ta' San Pawl. Imma din il-Knisja ma nistax ngħidilkom li huwa l-bini oriġinali għaliex il-bini oriġinali sa fejna fien imbena fl-1311. Imma mbagħad Tant ġġarfet drabi u kellhom jerġgħu jibnuha mill-bidu li u mbagħad l-aħħar l-aħħar binja li saret kif inhi llum jiġifieri kien fis-seklu tmintax, fl-1710. U fi żmien il-gwerra, meta kien hemm ċans li l-Redentur jiġrilu l-ħsara, Kien proprjament poġġew hawnhekk biex ikun nhar l-ilqugħ. It-tieni knisja li kienet inbniet kienet proprju tal-Vittoria, imma dik waqgħet bil-gwerra. Fortunatament, f'din it-triq insibu wkoll il-knisja ta' San Filippu li għadha kif kienet. U minn dan il-bieb, fit-tmienja ta' Settembru tal-1943, għall-ewwel darba, ħarġet il-Bambina wara l-gwerra għaliex kienet qiegħda tistkenn mill-bombi f'Birkirkara. U waqt il-purċissjoni, irċevew l-aħbar illi propju l-Italja ċediet bla kundizzjonijiet, li kien meqjus bħala miraklu. Li ċċedi l-Italja kienet xi ħaġa kbira ħafna għaliex kien ifisser li ħaj jintemmu l-attakki fuq il-gżejjer Maltin. U kien hemm ċelebrazzjonijiet enormi. Nistgħu nibqgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq di triq bħal li għexu nies bħal Mauro Guanes li salva l-librerija f'Monte Cassino fi żmien il-gwerra. U hawnhekk kien jgħix Francesco Tesorere illi kien surmast tal-mużika, issa qed ibigħ, xi ħadd interessat. Kien joqgħod l-Isqof Manuel Galea. Jew l-Arċipriet Brincat li tant għamel ġid fil-gwerra. L-Arċipriet kien ammirat ħafna għaliex kontra ta' ħafna nies hu baqa' l-Isla anke meta kien hemm ħafna u ħafna attakki fuq Malta. U li kien hawn l-Iskola Saint Francis. U li fl-aħħar ta' din it-triq insibu l-gardjola li kienu jgħidulha. L-ixprun.
L-ixprun. Nixprunak.
Imma ma nistgħux ngħidu kollox. Però li hu żgur illi la jisimha Triq iż-Żewġ Mini, irid ikun hawn it-tieni mina li. Ħliedi qegħdin fiha. Eżatt, il-mina ta' Porto Salvu. Eh? U dik kienet it-tour li tajnikom ma' din it-triq. U l-ġimgħa d-dieħla? Eh, min jaf liema triq ħa nkunu, hux? Min jaf.